Maitei mba'éichapa peime mitãnguéra peine ñamboguatáva ñane rembiapo ko semana pyahúpe, abuélta de vacaciones, Are porã japytu'u, ajépa ñaiméma jasy ko apýpe mes de agóstope, ha ko mes de agóstope jaguereko hína fécha importante estudiávo la hag̃ua ñandive. Mba'épa jaformandu'a ko jasy ko apýpe? Oĩ hína peteĩete og̃uahẽ mbotámava voi Fundación La Asunción, quince de agosto. Papo jasy ko apýpe ñagueromandu'a heñói hague táva Paraguay, táva guasu Paraguay. Capital de Paraguay ha'e hína Asunción, Paraguay héra. Ha upéi jaguereko al día siguiéntetéma voi ajepa'ã jahasa'amívo téma voi ko'ẽmívo dieciséis de agosto, mitãnguéra ára, Día del Niño, felicidades py'apavẽte rehasa porãitékena nde ára che memby ha jejapókena ñane rembiapo ikatumo'ãicha jareko tiempo jahayhu hag̃ua.

Animal-kuéra rehegua oñe'ẽmi ñandéve hína pe muñera, es un texto narrativo, o sea, es un cuento, pero que te va a encantar porque tiene animales, si? Ha péva ñamesakãta umi undípe jahecháta máva mávapa ha'e personaje-kuéra ko moñe'ẽrãme guáva. Jajapo katu jahare, javy'ese ñane rembiapo aikóramo. ha neĩ péina jaguerekóma ñane ñane rembiapo ñamboguatátava jahávo jahechaguéichama ñaiméma hína mes de agosto-pe jasy poapýpe ha ñane rembiapo ñane téma ñanembo'epy ko árape moñe'ẽrã ñemombe'u texto narrativo texto narrativo moreñe'ẽrã ñemombe'u osea pe texto ñamoñe'ẽtava omombe'úta ñandéve peteĩ situasión, peteĩ oikóva. Ha upéva rehe la narratívo, narrar es kontar, péva ko árape ñamba'apumíta hese aipóramo ha jahechamíta hína este ñamyesakã. Ha. Ha'ehaguéicha ndéve quince de agosto fundación de Asunción, táva Paraguaýgui ñepyrũhague ha ára, la ciudad ilustre, capital del Paraguay, celebra los cuatrocientos ochenta y cuatro años de su fundación. Cuatrocientos ochenta y cuatro años, eguatahámínte. Heta arýma omboty táva Paraguay hína. Avei mitãnguéra ára 16 de agosto-pe akatu en homenaje a quién? A los niños mártires de Acostaño. Heta mitã ohova'ekue ñorairõ guerra, guerra tuichápe, ñorairõ guasu oikova'ekue hína Triple Alianza he'i ningo pe ápe, mil ochocientos seténtape opa kuepia. Ha upéa upe gérrape ko ohako ñorairõ mitãnguéra odefende hag̃ua ñane retã. En homenaje a ellos, doce día del niño, dieciséis de agosto. Ha upéi, mba'eteko ma'ẽmína nde ko ta'anga. Mba'éiko rehecha ko'ápe? Emeñami hese. Aha'arõta emañaporãmi pe ta'angáre jahecha mba'épa rehecha ha upéi ñañomongetami emombe'umi hag̃ua che mba'épa rehecha. Mba'épa ojekuaa hína pépe? Héẽ, pe aha'e. Ñamombe'umína mba'épa oje'e hína ta'anga rupive, comento lo que ilustra la imagen he'i ñandéve. Jahechami, mba'e mymbakuéra oĩ ta'angápe. Animales, jagua rete, ka'i, naite osaingo hína ka'i, aka ha atã. Ha avei aguara. He'i porã, mba'épa ojapo umi mymbakuéra hína? Mba'e ojapo hína? Ha'etévaicha oñomongeta hikuái hína aje, oñondive Si, moõ oĩ hikuái. Oĩ hikuái ka'aguýpe, ajépa upépe ojekuaa hína yvyra máta, ko upépe oĩ hína aguara, ha ojekuaa avei ka'i osãingo hína. Oĩ hikuái ka'aguýpe. Mba'e áranepa oñemongeta mymbakuéra hína? En ke tiémpo estarán konversando los animales? Ke te parese? Pyharekuépa térã árape? eh, arakuépe, ajépa, arakuépe oĩ porã, pórke ndapytũi, ndojekuaái pe pijasy umi mbyjakuéra. Ne, jave katu hese aiporã, péina katu jaguerekóma ápe ñanemoñe'ẽrã. Iporãite piko ñanemoñe'ẽrã upépe ojekuaa ka'i osãingo yvyramátare, aguara okañy hína pe yvyramáta kupépe ha jaguarete ojesarekóvo ñande ládo hína, ajépa. Ka'i aguara ha jaguarete he'i ñandéve ñane moñe'ẽrã jaguerekóva. Ka'i aguara ha jaguarete. Peteĩ ko'ẽme jaguarete omombe'u ka'ípe hasykatuha ha toumi jehendápe oñandumívo ha'e ha mayma mymba oĩva upe jerére. Sapy'arei oĩramo oguse'ỹva hendápe ndaje okuera rire omoĩ porãta chupekuéra he'i. Oĩhaguéicha mymba oñembosako'i oho hag̃ua oñandumi karai guasúpe. Ambue ko'ẽme hysýi tape po'íre. Ka'i ha aguara oñemoĩ peteĩ ñe'ẽme ohóvo asa jeve. Mbeguekatu asajemi vove, ojoapykuéri mokõivéva oho jaguarete róga gotyo oje'ói. Heta porã oguata rire ojuhu hikuái yvyku imorotĩ asy ha pa'i osẽ he'i, Amóva jaguarete róga. Ema'ẽmi ko'ápe niko ojekuaa ñane irũnguéra pypore ohokuévo guare añónte ha oukuévo gua ndaipóri. Ho'úmane ra'e chupekuéra. Vokóike ojere jey hekohápe. Ka'i ha aguara ndohasái jaguarete rãingua rupi ka'i ikatupyry rupi. Feliciano Acosta rembiapokue kóva ko moñe'ẽrã porãite jaguerekóva, es una narración, moñe'ẽrã mombe'upýva, si, mombe'upy, es un texto narrativo. Iporãite piko, ha upéi ñahesa'ỹijoimíta ko ñanemoñe'ẽrã Porãite ñahendu va'ekue ñahesa'ijumíta oñondive porandu rupive. Upe rire, jahecháta ñane ñe'ẽndy. Jahechamína porandukuéra ñambohovaimíva ipóramo. Térã jahesakãmína ipóramo oñondive ñanemoñe'ẽrã porandu rupive. Preguntas, vamos a responder pero en forma oral, no necesitas escribir. Ñañomongetáta nde hese. Sí? Mba'e mba'épa porandu jaguereko hína? Ha jahechaháicha ápe jaguereko ñane porandu, mba'éichapa héra ñanemoñe'ẽramo. Hu, mba'éichapa héra pe moñe'ẽrã ñamoñe'ãkuaangeta? Ka'i, aguara ha avei, mba'éicha? Jaguarete, oĩ porãite. Ka'i, aguara ha jaguarete. Peaha. Upéi ambue porandu he'i ñandéve mba'épa ojehu jaguaretépe. Jahecháne? Mba'épa ojehu jaguaretépe. Mba'éicha ñandéve ñoñe'ẽrara'e? He'i ñandéve, Peteĩ ko'ẽme jaguarete hasykatúpe, hasykatu, se enfermó, amaneció enfermo jaguarete. Néi, mba'épa ojapo mymbakuéra oikuaárõ guare marandu? He'i niko ñandéve moñe'ẽrãme hína hasykatu hague jaguarete, ohenói ka'ípe ha he'i chupe terehomíeno marandu, Mayma mymbakuérape cherasykatuha tohumíta che andu. Sapy'a rei ha'éramo ndovoséiva, amo iporãta chuguakuéra rire he'íva. Omokyhyje voi chuguakuéra. Ha mba'e ojapo ka'i oho omomarandupaite mymbakuérape ou hag̃ua hendápe. Ajépa! Mba'e ojapo umi mymba ou paite jaguarete rendápe? Si, oupaite hikuái oikuaávo marandu, vokóike oupaite jagua rete rendápe hikuái. Néi, ha upéi mba'e oiko, ou hikuái jagua rete rendápe ha oaprovecha jagua rete, ho'upaite umi mymba oúakue guive. Katu mba'e oiko upéi he'i ñandéve la, ka'i ha Mávapa iñirũ? Aguará. Ndooho ojaguarete renda, nog̃uahẽi hikuái, opilla hikuái peteĩ yvyku iporãre, oĩha upépe hapichakuéra pypore oho hague jaguarete rógape ha oukuévo guare ndaiporivéima ha opilla hikuái upépe mba'e ohekuaa. Jaguarete ho'upaite hague chupekuéra ha upe marãkuéra nog̃uahẽi. Mba'ére? Mba'érepa ndohasa ita'i ha oguara jaguarete rógarupi ha. Ka'i opilla rupi jajéta mba'épa la oikóva. Iñaranduve ikatupyryve ka'i umi ambue mymba guive, upéicha rupi ojesalva hikuái. Néi, moõpa oiko umi tembiasa moñe'ẽrãme? Ñande jahecha hína oiko kuri moõpa oiko ka'aguýpe. Ka'aguýpe niko oiko jaguarete. Aguara, ka'i umíva oiko ka'aguýpe, ndoikuri, ndoikuéi ambue hendápe ajépa. Oiko ka'aguýpe. Néi, ha upéi, mba'épa ña, oporanduve ñandéve, mba'e aravópepa oiko pe muñe'ẽrãme he'íva. He'i niko hína peteĩ ko'ẽme, iko'ẽ hasykatu jaguarete, ha upéi asajemie vove, asajemie vove, mba'épa ojapo, ka'i umíva avei, Osẽ oho jaguarete rógape. Osẽ mba'e aragópe oiko, oiko peteĩ pyhare veasajépe. Ajépa, pyhare veasajépe oiko. Ne'ẽi péicha ñamoisakã ikóramo oñondive porandu rupive, para comprender mejor el texto que leímos, ya hemos respondido las preguntas con relación al texto ha ko'ág̃a jahasavéta jahávo jajapo ñane rembiapo. Ñambohovaipa rire ñanemoñe'ẽrã porandukuéra heseguáva iporãporãitéva ñamyesakave hag̃ua ko'ág̃a jarekóma ñane ñe'ẽndy. Nuestros vocabularios que vamos ir utilizando en la conversación en guaraní. Ñane ñe'ẽndy, Hasykatu, enfermo. Oñembosako'i, se preparan, se preparan para ir, ¿verdad? Oñembosako'i.

Sí. Néi, ñamysakáma ñanemoñe'ẽrãgui ñaguenohẽ va'ekue ñe'ẽnguéra pyahu ikatútava jaiporu hína ñane ñomongetápe. Ha uvei, jañomongetami jeýna ñanemoñe'ẽrãre, mavamávarepa oñe'ẽmoñe'ẽrã, mavamávarepa oñe'ẽ, oñe'ẽ ka'i, jaguarete ha mba'éko pe ótro ra'e. Ka'i jaguarete Hĩĩ, aguaráre ai oñe'ẽ. Ka'i jaguarete ha aguara jaha'e. Mba'épa oikóra'e? Ñañemomandu'amína mba'épa oikóra'e. Mba'éiko la hasykatu va'ekue? Aguara piko? No, jaguarete peteĩ jey jaguarete hasykatu. Ha mba'éiko oiko? Mba'e ojapo jaguarete? Héẽ, ohenói ka'ípe ha he'i chupe mba'e. Mba'e he'i chupe, pehoe eavisami, pehoe emombe'u umi mymbakuéra maymaitépe che rasykatuha ha tomi che andu, he'i chupe. Eguatamína jaguarete oiforma voi aja. Oipota ou hendápe hína umi Mymba'ekuéra ikatu hag̃uáicha ha'e ho'u chupe kuérape, si él reguardiópe come a ótros animáles, pórke es karnívoro, sí, ho'u hapicha mymbápe, michĩvéape. Ha ivare'áma hína ra'e hasykatu ndaikatúi oho ojeporeka la hembi'urãre, upémarõ oipota ou hendápe hikuái ajépa. Néi, ha mba'e oiko, ka'i oho omomarandu mayma mymba'ekuérape ha mymba'ekuéra hysyijoa ha ou hikuái jaguarete rendápe. Ha mba'e oiko upépe jaguarete ho'upaite chupekuéra, ymatã porã ha'e opyta ajépa, ombotavy hapicha pe jaguarete, eguatamínante. Ha upéi, mba'e oiko, ka'i ha aguara he'iasajevénte ñande jaha he'i. Ha upéi oñemoĩrõ hikuái ha oho, Ohókue ohína otopa peteĩ yvy ku iporã peteĩ sórtego, la ojesareko hikuái la tapére la yvýre, ajépa. Ha otopa hikuái la hapichakuéra rapy pore ohókue oguare henyhẽte, ha la oúkue oúva ndaiporivéima, ha upépe iñandipu ha sapy'a hikuái. Ha he'i ka'i, Ỹ'ỹ, ko'ápe ndaiporãi la pórte, emañami, he'i. Ha pykuerekuéra ohokuévo guare oĩtaite ha upéi ndo'uvéima, esike ho'upaite chupekuéra jeguarete he'i, ha vokóikeko ojevy jeikuái hikuái jey, ojevy ha pe kue gotyo ha oho jey hikuái hógape, ka'i ha aguara upéicha rupi ojesalva ndohasái jaguarete rãingua rupi, ajépa ndo'i chupekuéra jeguarete, ne'ĩ pe Ala oikuakuéra, mamópa? Ha mba'e árapepa oiko? Oiko ka'aguýpe, si, ka'aguýpe oiko. Mba'e árapepa ha peteĩ ko'ẽme? Peteĩ ko'ẽme he'i, Asajemi vove péicha omombe'u. Entonces peteĩ pyhareve asajépe la oiko. Ajépa? Nde he'i porãitéko péicha ñañomongyta jeýkuri ñane ñe'ẽmby, ñanemoñe'ẽirãre. Ha jahavéna hese. Néi, péina ko ápe katu ñamba'apótama ñande kuatiahaípe. Erekómapa nde kuatiahai, ne mbojojaha, nde haihai sa'ýva, erekopámapa? Todas tus, eh, todo tus materiales para trabajar tenés que tener a mano, sí? Para que no te distraigas y para que puedas hacer tu tarea de seguido y enviar. Néi, mba'épa jajapóta? Desde aquí vas a copiar en tu cuaderno. Ahai personaje remoñe'ẽramegua, escribo los personajes del texto. Entresaco en realidad los personajes del texto. Ñaguenohẽmi ha jahai peve. Mavamávapa ha'e hína personajekuéra omoñe'ẽramegua? Ma reko ñe'ẽ hína peve ra'e. Ka'i, número uno pe entonces ñamoĩ jaguarete raẽ nañamoĩ ajépa. Jaguarete ha upéi. Upe rire maa ra'e. Nemandu'ápa? Máva ra'e. Ka'i oĩ porãite ha upéi mbohapyha pegua máva ra'e. Aguara oĩ porã. Jaguarete, ka'i ha aguara ha'e personaje kuéra moñe'ẽrã megua. Ha upéi, ambue tembiaporã. Amoĩmba ñe'ẽjoaju hekopete. ndohasái oñembosako'i oguata mbohapy ñe'ẽ jaiporútava ñamoĩmba hag̃ua umi ñe'ẽ joaju oĩ apeve, ñamoĩmba hag̃ua umi ñe'ẽ joaju. Para completar las oraciones tenemos tres palabras, tres opciones para completar. Pe oĩ porãvéva jaiporúta ñande, el que resulte mejor, si? Mymba oho hag̃ua oñandumi karaiguasúpe. Mymba ndohasái? No, ndaikatúi. Mymba oguata oho hag̃ua oñandumi karai guasúpe. Ikatu. Mymba oñembosako'i he'i ñandéve pe moñe'ẽramo. Ajépa mymba oñembosako'i oho hag̃ua oñandu karai guasúpe. Néi, ñamoĩmbáva pe aróma oñembosako'i. Mokõihápe he'i ñandéve, Heta porã rire ojuhu hikuái yvyku'i morotĩ asy. Heta porã ndohasái rire. No, no, no hay katu ndohasái ñemoĩva. Heta porã oguata rire he'ígante. Heta porã oguata rire, escribimos allí oguata. Ojuhu hikuái yvyku'i morotĩ asy. Néi, mbohapyha, ka'i ha aguara oguata jaguareteraĩgua rupi? No. Ka'i ha aguara oñembosako'i jaguareteraĩgua rupi? Ndaikatúi avei. Ka'i ha aguara ndohasái jaguareteraĩgua rupi. Ndohasái. Vas a escribir ahí en ese espacio. Muy bien. Jahave katu hese. Ambue tembiaporã he'i ñandéve ahaiguy ñe'ẽ oĩ porãva. Subrayo la respuesta correcta. Subrayo la respuesta correcta. Moñe'ẽrã he'íva oiko korapýpe, ysyrýpe, oka'aguýpe. Moõpa oiko. Korapýpe, en el patio, no. Ysyrýpe, tampoco, ndaha'éi rríope ni arrójo. Ka'aguýpe, si, ka'aguýpe, entonces subrayar ka'aguy, ka'aguýpe, péa jahaiguýta. Moñe'ẽrã he'íva oiko ára, asaje ka'aru térã pyhare,

Oikóramo guare tapichakuéra nde ka'aguýpe, ajépa jaguarete ko oñembovívo voi. Péro ka'i siémpre ohodévante voi chupe. Ha'eve siémpre es más vívará yo más vívo. Ha'eve chugui ka'i ajépa. Ne'ĩ, iporãite péicha ñaikũmby ñamyesakã jahávo moñe'ẽrã. Mba'erã niko ko'ã jaikuaa? Para ke aprendémos? Para que mañana cuando vos quieras redactar, escribir un cuento, tengas en cuenta que necesitas saber bien quién va a ser el personaje principal o quiénes y los personajes secundarios también. Pero sí o sí ñaikotevẽ ajépa, ñaikotevẽ avakuéra moñe'ẽrã ndajapovaicháicha he'i peteĩ moñe'ẽrã mombe'upýva un texto narrativo.